Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes ëm 3 oder op www.sexpodcast.lu. Ma moien a wëllkomm an der véierter Staffel vu Méi wéi Sex. Mir sëtzen hei am Studio a freeën eis, dass et erëm nei ufänkt. An zwar sëtze mer haut hei zu dräi. Hallo.
Du has eng nei Stëmm. Mäin Numm ass Robin an ech sinn déi nei Additioun beim Méi wéi Sex Podcast. Yes, a mir freeën eis. Ech freeë mech och.
Häerzlech wëllkomm am Team. Jo, mir hunn e bëssen et schonn uklénge geloss virum Intro, mir hate lo eng länger Paus, méi laang wéi mer gehofft haten, wéi mer geduecht haten, wéi dat normalerweis de Fall ass, mee mir sinn elo erëm do. Déi Institutioun, déi eis finanzéiert, huet geännert, dat ass elo d'Direction de la santé am Kader vum Referenzplang Santé affective et sexuelle. Villmools Merci dofir. Dat war e bëssen eng opreegend Zäit an onsécher Zäit, bis mer elo erëm de Go krute fir weiderzemaachen. Mee mir sinn elo rem do mat enger véierter Staffel, déi ass awer bësse méi kuerz. Yes, déi geet just bis am, bah am Fong wéi all déi aner Staffelen, bis am Juli. Mee dann gëtt et schonn e gudden Ausbléck op eng fënneft Staffel. Dofir, dir braucht iech keng Suergen ze maachen, mir bleiwe weider do, well d'Institutioun Sex Podcast, dat ass jo awer mëttlerweil elo etabléiert. Mee wat sech net ännert, sinn natierlech mir mat eisen Inhalter an eisen Astellungen an eiser Freed mat iech dobaussen ze kommunizéieren. Dat heescht och eis ganz Social Media Saachen fänken elo rëm mam neie Joer, kuck iwwregens mam neie Joer nei un. Jo, Dir fannt eis weiderhin op Instagram, op Facebook an op Spotify. Esou en neit Joer, dat bedeit jo och ëmmer, datt et en aalt Joer gouf. An en aalt Joer, dat heescht traditionell jo e Spotify Wrapped. Wäert Dir zefridde mat Ärem? Jo, also Méi wéi Sex war mäin meeschtgelauschterste Podcast. Dat heescht, ech bleiwen dem Team trei, wann een dat esou soe kann. A bei Iech? War et och Méi wéi Sex, Kelly? War mäin drëtten.
muss ech muss ech zu menger Schan gestoen an ech muss soen ech war d'lescht Joer méi zefridden. Ech mengen dat läit dodrunner, dass d'lescht Joer de Lockdown e bësse méi intensiv war an een einfach méi Zäit hat fir sech nei Musek unzekucken an dëst Joer hunn ech zwar méi Serië gekuckt a méi Bicher gelies, mee wat esou Podcast a Musek ugeet war et relativ langweileg bei mir. Ech hunn en net gedeelt. An ech weess och ni sou ganz, wat déi Musekskategorië sinn, déi se mer do virschloen, datt anscheinend meng Liblingsmusek wier sou Art Pop an sou. A virun allem dëst Joer war dat jo ganz fuerchtbar grafesch designt. Also ech weess net, wéi e Praktikant se do rugelooss hunn, mee déi ganz Musekkategorië ware wierklech net schéin. Jo, ass warscheinlech ausprobéiert gi mat Pop, Rock an Metal an alles wat bis méi laang ass wéi dat dat huet dann méi dra gepasst, dat wär sou mega gestretched. Ech war am Fong och ganz zefridde mat mengem, mee am Fong wollt ech elo op eng aner Saach eraus. Et gëtt nämlech net nëmmen e Spotify Wrapped fir Leit déi Musek a Podcasts lauschteren, mee och fir déi Leit déi Podcasts maachen. Dat heescht mir kruten dann och e ganz extra special Spotify Wrapped fir Méi wéi Sex. Muss een natierlech dobäi soen, net jiddweree lauschtert dat op Spotify. Ech lauschteren zum Beispill keng Podcasts op Spotify, ech lauschteren déi iwwer eng aner App. Duerfir ass bei mir dann bei de Podcasts meeschtens näischt dran oder een, deen ech zoufälleg eng Kéier ugefaangen hunn op Spotify ze lauschteren, well ee mer en e Link geschéckt huet oder esou. Mee fir déi Leit, déi eis op Spotify gelauschtert hunn, déi kommen natierlech dann an déi Statistike mat eran. An ech hunn der zwou erausgezunn, déi ech e bësse witzeg fonnt hunn. Et gouf esou ongeféier ëm déi 50 Leit, déi eis als allermeeschte gelauschtert hunn. Also vun all de Podcasts, déi si gelauschtert hunn, hu se am allermeeschte Maybe Sex gelauschtert. Dat fannen ech zimlech cool, well mer jo awer och just all zwou Woche erauskommen an dann ab Summer eng länger Paus haten. Dat heescht, cool, dat mer esou Superfans hunn. An dann gëtt et nach eng ganz aner Kategorie vu Superfans, deene mir vläicht e ganz spezielle Kaddo gemeet hunn oder déi sech selwer e Kaddo gemeet hunn, nämlech fir hire Gebuertsdag. Siwe Leit hunn op hirem Gebuertsdag de Podcast gelauschtert. Dat fannen ech iergendwéi zimlech cool. Dat ass bëssen eng Éier. Also Happy Birthday nodréiglech un all déi Leit, déi eis op hirem Gebuertsdag lauschtert hunn. Jo, also ech muss soen, am Géigesaz zu mengem perséinleche Spotify Wrapped sinn ech relativ zefridde mat dem Spotify Wrapped vum Podcast. Wat ech och cool fannen, ass dass Spotify gesot huet, dass eis Followerinneschaft ëm 48 Prozent eropgaangen ass innerhalb vun engem Joer. Dat ass och nice. Jo, also dat ass och esou en Trend, dee mer gesinn, dat all Joer ëmmer na vill Leit bäikommen, wat ech och super cool fannen a wat och just geet duerch Iech, léif Nolauschterer, innen. Also wann Der Spotify hutt, dann deelt gären eis Podcasts, wann Der se gären hutt. Mëttlerweil kann ee se och bewäerte mat Stären an der App um Handy. Dat heescht, wann Der ären Handy raus grad hutt, dann dréckt mol do op 4 oder 5 Stären, je nodeem wéi dir iech fillt, manner ass natierlech net erlaabt. An also dat ass, ech mengen déi Mundpropaganda, wéi et esou schéin heescht, dat ass eppes wat eis immens hëlleft. Also mir kënne just méi Leit erreechen, wann dir äre Kolleeginnen dovun erzielt, wann der iwwerall wou der higeet sot, hei hutt der schonn déi nei Episod Méi wéi Sex gelauschtert, Déi ass mega cool. Also déi Saachen déi hëllefen enorm, vill méi wéi wa mir iergendwéi eng Reklamm op Facebook schalten oder esou, wou mer och net onendlech vill Mëttelen hunn fir esou Saachen ze maachen. Dat heescht et ass méi cool wann dir eis do hëlleft an dat weider recommandéiert. An ech mengen dat ass och heiansdo jo eng gutt Saach fir eppes Neies unzefänken, en neie Podcast unzefänken ze lauschteren. An do si mer dann och scho bei deem Thema, wat mer wollte beschwätzen. D'Kelly hat et och scho ganz subtil ugedeit. Jo, ech weess net, et war net esou subtil, ne?
Haut geet et bei eis ëm Neiufäng. Yes.
Wat heescht dat dann?
Eng Dier geet zou, eng aner geet op. Zum Beispill, jo. Nei Gefiller, nei Erfarunge mat sech selwer, awer och mat anere Leit. Jo, jo, mat anere Leit. Also ech hunn esou e bësse gebrainstormt, natierlech, bevir mer an de Studio komm sinn, Aarte vun Neiufäng, déi mer agefall sinn, wann ech gleeft, ergänzt mech sinn, nei Frëndschaften. Ech hunn elo am Summer eng nei Frëndschaft geknäppt an ech muss soen, dat war, jo, iergendwéi erhellend. Well ech denken, eng Aart vun Neiufänk, déi relativ klassescherweis, un déi een direkt denkt, ass esou sexuell Bezéiungen, esou mat enger neier Persoun Sex hunn, oder romantesch Bezéiungen, also sech iergendwéi verléiwen. A Robin, du has et och schonn ugedeit, et gëtt keen Ufank ouni en Enn. Eng Saach, un déi ech och geduecht hunn, ass, wann ee sech trennt, also d'Enn vun enger Bezéiung, dat ass och iergendwéi en Neiufank. Ech mengen awer op fräizäitlecher an och berufflecher Ebene, also Neiufäng sinn och nei Carrièren, déi ee mécht, vläit wann ee mat der Schoul fäerdeg ass an dann ufänkt ze schaffen, ass meng ech definitiv e groussen Neiufank, op d'Uni goen oder och wann een nei Projeten ufänkt a senger Fräizäit, en neien Hobby, ass mengen ech och alles mat änleche Gefiller vläit awer verbonnen, wéi wann een op mënschlecher Ebene méi Neiufänk huet. Jo, et ginn dann och méi kleng Neiufäng, wann een eng nei Serie ufänkt oder en neie Podcast, hunn ech scho gesot, oder en neit Kachbuch sech keeft an déi Saachen all. Dat ass awer guer net esou kleng. Wann ee wierklech esou e Kachbuch keeft, wou een dann mega Loscht huet, alles auszeprobéieren, dann huet ee fir vill Wochen oder Méint nei Rezepter, déi ee kann ausprobéieren an déi ee da kann a seng deeglech Kichen abauen. Dat ass am Fong zimmlech cool. Dat ass jo och virun allem zimmlech opreegend, well en Neiufank ass jo ëmmer, et huet ee souvill Neies ze entdecke bei engem al, bei engem neie Podcast kann ee souvill al Folgen oder ehemoleg Folgen, déi muss een dann alleguerten duerchlauschteren oder bei enger neier Band, wann een op Spotify vläicht ganz vill verschidden nei Artists gelauschtert huet iwwer e Joer, hat een och all Kéiers sou klengen Neiufank, wou een dann missen esou d'Lidder kenne léieren an och esou bëssi Band Members an ech mengen dat ass opreegend wann een esou eppes nei entdeckt. Jo a Joël wou s du gesot hues mam Kachbuch oder elo mam neien Artist, dat ass zum Deel e méi laange Commitment wéi wann een ech weess net eng kleng Affär ufänkt oder esou déi vläicht schonn no een zwee Méint erëm eriwwer ass. Also et ass och vill Energie an Zäit déi era fléisst. Uh apropos Energie. Wou ech recherchéiert hunn, ass mer de Begrëff zu Neiufänk agefall, nämlech New Relationship Energy. Kennt der dat?
Jo. New Relationship Energy ass déi Zort vu Gefiller, Vibe, Dynamik, déi sech entwéckelt um Ufank vun enger neier Bezéiung. A generell, mengen ech, ginn domadder esou emotional Bezéiungen zu anere Leit gemengt, also éischter esou sexuell, romantesch, frëndschaftlech Bezéiungen. Woubäi, Joël, do muss ech un eis Episod zun den Unzéiungen denken, do ginn et jo ganz vill ënnerschiddlech Aarten. Ganz genee, jo.
Jo, an ech hunn dunn e bësse gegoogelt, also dat kënnt aus dem Beräich vun esou net-monogame Bezéiungsformen, well do oft vun esou New Relationship Energy geschwat gëtt an dann Relationship Energy vu Bezéiungen, déi scho vläicht e bësse méi laang do sinn an dass déi natierlech dann heiansdo kënne sou matenee clashen, well mat der Zäit verännert sech dat jo. An et gëtt esouguer en Wikipedia-Artikel dozou. Also esou bekannt ass dat Konzept mëttlerweil. Ech war e bëssen iwwerrascht. An do steet als alleréischt an dem Wikipedia-Artikel, dass New Relationship Energy generell consideréiert gëtt wéi eppes, wat desirable ass, also wat cool ass ze hunn, oder esouguer heiansdo esouguer indispensable, also dass een dat sollt oder misst op eng Aart a Weis hunn, fir eng déif emotional Verbindung hierzestellen an datt et temporär kann déi eege Perceptioun veränneren an datt dat misst a Consideratioun geholl ginn. Dat ass einfach de rosaroude Brëll, dat ass alles opreegend an et, grad an net monogame Bezéiungen ass meng ech de Risk héich fir seng bestoend Partnerschaften bëssi net ze vernoléissegen, mee datt een awer vläit déi ganz Zäit iwwert déi nei Persoun schwätzt, well et opreegend ass, a wëll een dat deelen. Jo, dofir Leit, wann der neie Podcast ufänkt, bleift eis trotzdem trei, gell, och wa mer schonn old relationship energy hunn.
Doduerch dat mir jo e bëssen d'Leit duerchmixen, kritt een dann och bëssen new relationship energy mat all neier Staffel. Yes.
Dat heescht, dat hei, wat een do ka verspieren, ech géif dat elo mol einfach esou bezeechnen, Dat kann een och mat engem neie Podcast oder enger neier Staffel vun engem ale Podcast kréien. Kelly, du so gezählt, du hast eng eng Frëndschaft geknëpft, yeah. hues du dann do och New Relationship Energy verspuert? Absolut.
Ja, dat hunn ech schéi fand. Also manner intensiv vläicht wéi a Bezéiungen, wou méi Ebenen beienee kommen. Also wat ee méi Ebene mat enger Persoun deelt, wat et jo méi intensiv gëtt. Also wann en eng romantesch Bezéiung, eng kierperlech Bezéiung a vläicht eng sexuell Bezéiung huet, da kënnt jo sou bësse méi beieneen an der Frëndschaft, déi ech geknäppt hunn elo iwwer de Summer, war éischter eng emotional Ebene an eng intim Ebene esou. An och do war esou, datt mer eis dunn, jo, datt et iergendwéi mega opreegend war, da sech heiansdo mol unzeruffen oder sech reegelméisseg ze gesinn oder sech iergendwéi esou kennenzeléieren a sou perséinlech Saachen ze zielen an esou. An do hunn ech op jidde Fall déi new relationship energy immens och genoss, also datt ech och gemierkt hunn, esou datt mer dat esou mega vill Energie a Freed gëtt an sou. Jo, Loscht eppes ze maachen. Also ech fannen esou dee Relationship Energy Dingen ass am Fong relativ bezeechnend. Et gëtt der iergendeppes, et gëtt der esou wéi wann esou eng nei Quell géing opgoen, wou s, aus där s de dann esou schëps an dir selwer. Weess der wat ech mengen? Jo.
Et ass einfach déi Freed an esou, dass een déi ganz Zäit esou heiter, dass ee esou, Yay! Wollt gesinn. Also ech mengen dat ass och sou bei och Frëndschaften, vläit net bei jiddwerengem sou staark, mee dass een un déi Persoun denkt a sech da freet op dat nächst Treffen an dann einfach méi Energie huet also an heiter duerch d'Liewe spréngt. Mhm. Mhm.
Jo, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, Ech hun esouguer nogesicht wien dat gesot huet, den Hesse? Ech fanne schon. Gett och aller Anfang ist schwer, oder? Ech hun ech hun nämlech déi zwee Saachen lo och am Kapp gehat wou mer ugefaangen hun mat op ophuelen an ech wollt iech scho bal froen wat dann éischter giff stëmmen. Also fir mech ass bëssen bësse béides awer. Also well ier deen an déi New Relationship Energy kënnt, ass et deelweis jo awer dann e bësse méi schwéier, well ech muss iwwerwannen, esou wow, eng nei Persoun an et kënnt ee jo awer dann vläicht och, jee méi al ee gëtt, mee vläicht och net, mat sengem eegene Bagage, esou mat deenen Ängscht, déi een och vläicht huet, Wéi kann, wéi reagéiert déi Persoun elo, wa se meng déck Zéif gesäit? Also dat ass elo een dommt Beispill, mee et huet ee jo ganz vill vläicht esou Onsécherheeten, déi een net direkt zielt an déi ee vläicht och net direkt gesäit. An do ass dann den Anfang schwéier, well ee sech fir d'éischt mol muss opmaachen an dat net ëmmer esou einfach ass, sech vis-à-vis vun enger neier Persoun opzemaachen. Also ech mengen, dat muss een awer och esou gesinn, datt eeben net et vun Ufank un direkt ëmmer déi zwee Leit de Blëtz trëfft an se dann an enger new relationship energy Wollek ronderëm flitzen, mee dat ee sech vläicht och mol lues muss eruntaaschten an dat et och mol schwiereg ka sinn an esou en éischt Date, wa mer dann elo bei iergendwéi Bezéiunge wou een Date bleiwen, vläicht och ganz, ganz schwiereg a ganz awkward ka sinn, well een dann net sech wierklech traut, eppes ze soen an awer iergendwéi mierkt, ok, déi Persoun gefält mer, ech schéngen hir genuch ze gefale fir een zweet Date an da geet et vläicht scho besser. Also dat ass och Saachen, déi ganz perséinlech sinn an wou ech och mierken, dat, wann ech sou zeréckkucken, dat dat bei mir och ganz vill vun der anerer Persoun ofhänkt, witzegerweis, also dat ech net ëmmer d'selwecht oppe sinn oder mech d'selwecht séier un Leit eruntaaschten, mee dat och ëmmer e bësse sou eng Jo, sou eng Feedback-Schläif ass. A wann déi aner Persoun vläicht och virsichteg ass, da sinn ech vläicht selwer och nach méi virsichteg, well ech och keen wëll iergendwéi brüskéieren oder an eppes erastierzen oder eppes iwwerstierze wëll. Also dat sinn esou, fir mech sinn déi zwee Spréch oder déi zwou Facettë vun Neiufänk, déi sinn definitiv do. Ech fannen och, grad esou schéin wéi och déi New Relationship Energy ass, ech fannen esou Jo, heiansdo richteg schäiss ass déi Zäit, ier et zu der Energie kënnt, well et awer vill mat, wéi s du scho soos, Joël, Onsécherheeten ass, mee awer och déi Saach esou, wann een eng nei Persoun kenneléiert, Äh, ass déi elo och esou interesséiert u mir? Also esouwuel platonesch wéi romantesch a sexuell, esou, ass déi och interesséiert u mir? A wou soll dat hikommen? Esou, ech fannen, dat ass awer eng Zäit, déi engersäits opreegend an esou jéi, nei, opreegend sou nei Saachen entdecken ass, awer anerersäits och ganz schwiereg hensdo, well et halt, fir mech zumindest, eng ganz grouss Onsécherheet a Spannung ass an och, wéi's du scho soos, d'Mënsch ee sech an all Bezéiung awer eescht déi plakeg, also vläit net nëmme kierperlech, mee och emotional grad sou an et muss ee sech där neier Persoun wahnsinneg opmaachen an ech mengen dat ass eppes wat och rëm immens grouss Onsécherheet ausléist, well fir an enger Bezéiung weider ze kommen an déi new relationship energy ze hunn, muss een esou de Sprong an d'kaalt Waasser woen, esou, an et weess ee jo guer net wéi déi Persoun domat ëmgeet, well een se jo nach net esou gutt kennt, mee fir se kennen ze léieren, muss ee jo sech opmaachen an där anerer Persoun eppes vu sech weisen an Dat fannen ech immens opreegend engersäits, awer och immens veronséchernd a beängschtegend. An ech fannen dat ass och an anere Situatiounen esou, also och op Beruff, nei Projeten a sou, datt een do muss wierklech de Sprong an d'kaalt Waasser maachen, well et weess ee jo net, wat een erwaart a wéi déi Situatioun sech entwéckelt.
Ginn et da vläicht Techniken, wou een net muss an d'kaalt Waasser sprangen, mee esou, leech ech mol Zéiwen dran an dann esou ganz lues raklëmmt an sech Waasser iwwerall hin mëscht, bis een dann d'Temperatur erdréit? Oder muss dat ëmmer e Kappsprong sinn? Also ech fannen Grenze setzen sou zimlech gutt an vun Ufank un driwwer schwätzen och iwwer sou Saachen, héi a wéi fern Wéi solle mir eis kenneléieren? Wéi séier häss du dat gär? A wat si Saachen, déi s de bereet bass ze sharen, déi mir et erlaben, dech kennzeléieren, wou s du awer nach net d'Gefill hues, ech kéint dir elo, keng Anung, do mat eppes doen, sou wann ee virsiichteg ass? An ech muss och soen, do fannen ech Online Dating relativ angenehm, well ech fannen et wesentlech méi einfach, a menger Kummer ze sëtzen a mat enger Persoun ze schreiwen, well déi Ech hunn d'Gefill, dass d'Leit een dann net esou gutt liese kënnen, wéi wann ee virun engem sëtzt. An ech muss soen, fir esou en éischt Beschnüffelen oder Eruntaaschten, fannen ech Schreiwen immens, immens praktesch, well et huet eben awer e bëssi eng emotional Distanz och zu deem, wat ee schreift, an et sëtzt een net esou virun där Persoun an et gesäit een hir Reaktioun an hiert Gesiicht déi ganzen Zäit. Et huet ee kee sou e stännege Feedback, hunn ech d'Gefill. Mhm. Jo, also wat bei mir mat där neier Frëndschaft am Summer war, dass mir hunn eis net iwwer online kennegeléiert, mee mir hunn eis scho vu virun e puer Jore kannt. Mhm. Dat heescht, mir wosste scho wéi mer wieren. Dat heescht, et war schonn esou e Gefill do vu wéi déi Persoun ass souzesoen. An duerch hunn ech mer geduecht, ass e bëssen ähnlech vläicht wéi wann een esou eng éischt Konversatioun iwwer e puer Deeg oder Wochen online huet, dass ee schonn esou e bëssen eng Anung huet wéi déi Persoun tickt an och esou e bësse kann ausprobéieren, wéi reagéiert déi Persoun Wann ech Bedürfnisser uschwätzen, wéi reagéiert déi Persoun? Wann ech eng Grenz uschwätzen, wéi geet déi Persoun mat sech selwer a mat anere Leit iergendwéi ëm? Ja, fir esou en éischten Androck, esou en éischt Bauchgefill ze kréien. Ja, ja, ja.
An do ass esou Friends of Friends oder iergendwéi esou Bekanntschaften ganz cool. Oder ech hunn nach virun zwee Joer hunn ech mech och nei befrënnt. An dat war och esou, dass mer eis am Fong scho vu virdrun, vun viru puer Joer kannt hunn an dunn erëmfonnt hunn an dunn am Fong wierklech aus esou enger Bekanntschaft iergendwéi eng Frëndschaft mat esou New Relationship Energy iergendwéi ginn ass. Mee wéi ass et da bei iech? Mengt dir, déi New Relationship Energy, esou frëndschaftlech, kann och kommen wann een déi Persoun nëmmen online kennt, sou muss jo net iwwer Dating Apps sinn, mee wann een, keng Ahnung, virun 20 Joer hätt ee vläit gesot an engem Forum, mee vläit keng Ahnung wann ee Leit op Social Media oder Twitter halt sou kenneléiert. Jo, also ech mengen datt een dann ëmmer bësse sou de Virdeel huet, datt een dat zweemol huet, nämlech eng Kéier Online, an do ass et da vläicht manner stäerk, well een dann awer net dee ganze Mënsch virun sech huet, an dann vläicht nach eng zweete Kéier, wann een déi Persoun dann richteg virun sech huet. Also dat kennen ech op jiddefalls aus menger Erfarung, datt dat dann oft zweemol esou en e Schub vun New Relationship Energy gëtt. Ech wollt elo nach kuerz op meng eege Fro äntweren. Ech hunn nämlech zwee Tipps, déi mengen ech zimmlech, zimmlech gutt sinn. Dat engt ass esou geziilt esou Fro-Äntwert-Spiller maachen. Also entweder sicht ee sech am Internet, ginn et ganz vill Lëschte mat esou Froen iwwer all méiglech Themen, déi een Leit ka stellen, och ganz vill zu sexuelle Saachen, wou een dann just muss eng Zuel soen an dann kann déi Persoun sech déi Fro siche goen an drop äntwerten. Da muss ee se net selwer stellen. Dat ass vläicht esou Ganz flott, wann een net sech direkt traut, dann ass dat schonn vun engem aneren iergendwéi formuléiert oder eben einfach et mécht een offe Froen an an seet een, hei fro mech egal wat s de wëlls a mir äntweren dann eis géigesäiteg drop an dann entsti jo dann och Gespréicher iwwer verschidde Saachen. An dat anert ka sinn, dat een dat een sech geziilt Zäit huelt fir gewëss Saachen aus sengem Liewen ze zielen. Zum Beispill huet een iergendwéi eng eng schlëmm Trennung hannert sech. Hei wëlls mer mol enker zielen, wéi dat genau war. An ech lauschteren der einfach just no. An da léiert een d'Persoun esou kennen, eben och duerch Geschichten. An dat ass vläicht dann eng aner Form fir Gespréicher ze féieren, wéi wann een dat esou Freeform mécht an einfach d'Theme fléie bësse ronderëm an et spréngt ee vun Hëppches op Schapches, wéi een dat op Lëtzebuergesch esou schéi seet, an herno huet een awer dann net iwwer déi Saache geschwat, déi ee vläicht nach wollt uschwätzen oder déi een nach wollt wëssen. Esou, dat heescht, esou e bësse méi strukturéiert Gespréicher féieren ass vläicht e ganz gudden Tipp.
Jo, an ech hunn och elo grad geduecht, wärend der Pandemie ass jo esou nei Leit kenne léieren am Fong net esou mega Usus ass. Ech hu schonn d'Gefill, dass vill Leit dann éischter mat deenen ofgehaangen hu mat deene se souwisou schonn ofhänken oder déi se souwisou scho gutt kannten oder enk waren, well s de jo probéiers deng Kontakter awer e bëssen anzeschränken. An ech hat och dowéinst d'Gefill, dass esou déi new relationship energy, déi ech lo an der Zäit vun der Pandemie hat, mega special war an ech iergendwéi och en anere Bléck drop krut an vläicht och esou e bëssen aus der Übung komm sinn, vu wéi et ass nei Bezéiungen anzegoen sou. Also ech hat iergendwann d'Gefill, ech wier esou en Alien, wat nach ni mat anere Mënschen interagéiert hat, nodeem ech méintelaang wierklech nëmmen bei deene selwechte Leit houng, well sinn am Fong e Mënsch, dee gare nei Leit kenneléiert an ech hat d'Gefill, ech wär nach ni a mengem Liewe bei anere Leit gewiescht an hat nei Leit misse kenneléieren. Sou, oh mäin Gott, dat ass elo véier, fënnef Méint hier, wéi geet dat nach méi? Sou, fir einfach iergendeen locker unzeschwätzen an einfach Frëndschaften ze formen. Sou, an dat hunn ech schwiereg fonnt, fir do rëm, dat erëm bëssi ze erléieren, well dat huet mech och bëssi schockéiert, wéi wahnsinneg séier, dass dee Skill verschwonnen ass. Sou, dat Ultra so dat Soziaalt, dat gutt op Leit zougoen, dat wéi ee mat Leit gutt an e Gespréich kënnt, esou dat ass wierklech krass. Jo, also ech hu mer am Ufank geduecht, et läit och dodrënner, datt ech e bësse méi al gi sinn an dat wat s du virdrun ugeschwat hues Robin, esou datt een, datt ee jo och veronséchert ass vun nei Leit kenne léieren, also datt ech mer esou geduecht hunn, vläicht ass et mer als jugendlech Persoun iergendwéi méi liicht gefall och esou nei Bezéiungen anzegoen, well ech mer, well ech nach net esou vill Verletzungen hat a well ech mer nach net esou vill Gedanken drëms gemeet hunn, Ah, dat kéint och an d'Box goen an dat kéint mech och verletzen an da man ech et léiwer net. An dass ech vläicht dowéinst och esou e bësse méi virsichteg, géing ech et elo mol nennen, gi sinn. Mee ech denken, dass awer e groussen Deel vu menger Awkwardness duerch d'pandeemesch Situatioun iergendwéi komm ass. Mee jo, ech fannen dat trotzdem e spannend Thema, well also An dem Artikel, wou dann esou New Relationship Energy beschriwwe ginn ass, steet jo dann, ah pass op, deng Perceptioun an däi Jugement verännere sech iergendwéi, distorten sech e bëssen duerch déi New Relationship Energy an dass et kann zu Komplikatioune kommen, wann déi Energie fortgeet an dass halt déi ganz positiv Gefiller, déi s de dann has an dat Potenzial, wat jo och mega schéin ass, wat s de an där Persoun gesinn hues, sech vläicht esou verännert an dass du dowéinst do esou e bëssen zu Virsiicht opruffen an ech fannen dat schonn och e legitime Punkt, sou wéi mat deene Veronsécherungen ëmgoen aus vergaangenen Erfahrungen. Ech muss awer soen zu denger Saach mat, dass de wéi s de méi jugendlech waars, dass de do na méi oppe waars an dann ëmmer méi virsiichteg gi bass. Ech si jo e gutt Stéck méi jonk wéi dir zwee, de Joël a Kelly, mee ech muss awer soen, bei mir gesinn ech de Géigendeel. Also jee méi al ech ginn, desto méi einfach fält et mer, Well dech nämlech jee méi s de kenns, desto méi bass de dru gewinnt. Dat heescht, sou soe mer wéi ech 14 war, hat ech domat, bon éischtens hues de do nach quasi gekannt an zweetens hat ech do einfach nach vill méi Onsécherheeten an ech wosst einfach guer net, ok, wéi méchs de dat iwwerhaapt, wat kënnt iwwerhaapt op dech duer, wat kann iwwerhaapt geschéien? An wann s de dann awer, wéi ech méi al gesinn, esou d'Onsécherheete fale fort an du gëss méi selbstbewosst an ech fannen dat sinn awer Punkten, sou an Du léiers jo dann aus aus ale Wonnen, sou léiers de Saachen an du léiers vläit wéi s de dat kanns evitéieren, wann eng Situatioun war an där s du selwer vill Schäiss gebaut hues, mee och wéi s de kanns domat ëmgoen. An ech fannen dat sinn awer Faktoren déi et mir immens erliichteren fir nei Leit kennenzeléieren a wou ech soen, ok viru véier, fënnef Joer wier dat definitiv net sou gewiescht, sou. Vläit regresst dat jo och op dem, op engem bestëmmten Alter. Ech wollt dat elo net, net esou béis soen, mee ech mengen, den, de Punkt ass, wann een dann nach vläicht schlecht Erfahrungen gemeet huet, déi, wou ee selwer net dofir konnt, mee wou déi aner Leit dofir konnten, da gëtt een einfach méi virsiichteg, weem ee sech uvertraut a ween net. Mee dat ass warscheinlech och ganz individuell an do muss da jiddwereen och e bësse sech austauréieren, wéi hien oder hatt dat Ganzt ugeet, mat neie Leit kenneléieren an dat ass jo eppes, wat sech, also wou ee sech selwer weiderentwéckelt a wou aner Leit sech och weiderentwéckelen. Deelweis fält et de Leit vläicht méi liicht, wa se méi al ginn an deelweis fält et se fir d'éischt méi liicht an da gëtt et vläicht erëm e bësse méi schwiereg, jee nodeem, wat fir Erfarungen een och gemeet huet. Et gëtt jo e bësse sou de Cliché vu Leit, déi. iwwer 30 oder iwwer 40 sinn, dat et do ganz, ganz schwéier ass, fir, fir nei Relatiounen unzefänken, well eebe scho sou vill Leit sou vill Bagage hunn an deen da villäicht mol mussen opschaffen, iert se sech wierklech op eng nei Persoun kënnen aloossen oder da ganz vill mussen ofchecken, ob déi Persoun net déi selwecht Musteren huet, wéi, wéi vläicht Persounen virdrun, déi engem net esou gutt gedoen hunn. Dat si mengen ech Saachen, déi mam Alter da vläicht awer net ëmmer méi einfach ginn, mee och méi schwéier kënne ginn. Mee do ass mengen ech jo ëmmer déi ganz perséinlech Situatioun déi spillt an wou da jiddfereen seng Erfahrunge mécht. Jo, ech denken et ass ëmmer béides, also dass déi zwou Beweegunge parallel sinn. Engersäits léiert ee sech besser kennen, gëtt ee méi selbstbewosst, et léiert een besser wat fir Bezéiungen a Saachen engem gutt dinn a gläichzäiteg mësselen ëmmer erëm Erfarungen, déi schmäerzhaft sinn an déi vläicht nei Wonnen oprappen oder al Wonnen erëm untipsen. An ech hat déi lescht puer Méint zimmlech krasse Libeskummer an do hunn ech genau dat gemierkt, nämlech dass engersäits halt et ultra wéi deet an an al Wonnen an nei Wonnen iergendwéi erantapst a gläichzäiteg et einfach vill besser ginn mat Libeskummer ëmzegoen a vill besser verstinn, wat ech brauch a wéi ech domadder ëmginn an do och iergendwéi a mir selwer en neien Ufank mierken an esou eng Aart vu Wuesstum. An do wollt ech nach eng Kéier op dëser Plaz, also esou en Ufank ass ëmmer en Enn, en Enn ass ëmmer en Ufank an esou weider, verweisen op d'Episod zu Trauer, déi d'Anne an den Eli opgeholl hunn an eng cool Rubrik, déi den Eli eng Kéier gemeet huet, Eng gutt Fro, Wéi ginn ech mat enger Trennung ëm? Well ech fannen, dat sollt an dëser Plaz awer net onernimmt bleiwen. Mhm. An dann hu mer vläicht nach en Neiufank, iwwer dee mer wëlle schwätzen, deem elo quasi och den Dafpate fir dës Episod war oder woumadder mer iwwerhaapt op dëst Thema komm sinn, well mer jo déi nei Staffel ugefaangen hunn. A wat eis elo alleguerten super interesséiert, huelen ech un, vun deene Leit, déi nolauschteren, Wat kënnt dann esou op eis duer, Vläicht ka jidderee vun eis een Thema soen oder zwee Themen soen, op déi se sech besonnesch freeën. Also ech mengen dës Staffel gëtt zimlech divers a Saache Geschlecht an Identitéit. Also do wäert vill kommen, an zwar net nëmmen dat typescht Binärt, Pipapo, mee och bësse méi do dertëscht. Jo, ech muss soen, ech ech freeë mech op alles e bëssen. An ech hunn och scho gemierkt, wou mer eis Themen ausgemat hu fir déi kommend Staffel, dass eng Staffel net duergeet an dass ech scho ganz vill Themen och fir eng nächst hunn. An ech freeë mech, mengen ech, virun allem op d'New Relationship Energy tëschent eis dräi an tëschent eis an Zweeër-Konstellatiounen. Ech mengen, dat wäert mega cool ginn. Jo, ech freeë mech och virun allem, fir déi Folgen ze lauschteren. An deenen ech net selwer matmaachen. Ech freeë mech och bëssen op allen. Ech freeë mech drop mat dir Kelly doriwwer ze schwätzen, wéi een a Bezéiungen iwwer Gefiller schwätzt. Dat ass eppes wat mech an der leschter Zäit beschäftegt huet a wou ech interesséiert sinn, wat mer dann do wäerte schwätzen. An ech freeë mech och doriwwer iwwer beschnidde Penisser ze schwätzen. Dat ass en Thema wat ech mam Elie wäert ugoen, nodeems mer jo schonn enker iwwer Penisser am Allgemenge geschwat hunn a Penisonsécherheeten, An dat Thema Beschneidung mengen ech just ganz kuerz gestraff hunn an där Episod an do dono nach esou 20 Minutten am Studio sëtzen an doriwwer diskutéiert hunn an du gesot hunn, mir mussen eng Kéier doriwwer eng Episod maachen, well dat ass definitiv en Thema, wat eis allen zwee um Häerz läit an wou et vill ze ziele gëtt. Bon. Also villes, op dat mer eis freeë kënnen. Dat heescht fir eis, dat mer vill Stonnen am Studio wäerte sëtzen an ophuelen. Fir iech, dat der dann och zimmlech vill kënnt lauschteren. Mir freeën eis wéi ëmmer op äre Feedback. Och wat ech och scho kann ukënnegen, wat dann d'Enn vun dëser Staffel ugeet, do hu mer och erëm eppes geplangt, nämlech esou e klengen Ofschloss-Event an de Rotonden. Dat heescht, dorobber kënnt der iech och schonn freeën. Yes. Dann bleift eis just nach Äddi ze soen. Äddi, Anni.
Ciao a bis geschwënn. Bis geschwënn.
Drénkt genuch Waasser. Stay hydrated kids.
How to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How to, Sex mat enger neier Persoun. Virewech ass ze soen, de Kontext ass wichteg, also wou, wéi a firwat een déi nei Persoun kennegeléiert huet, mat där en elo fir d'éischt Sex huet oder wëll hunn. Esou Leit kann ee kenne léieren online, well elo wärend der Pandemie ass et jo éischter schwiereg, sech beim Rausgoen oder an engem Café ze treffen, mee dat kënnen och Frënn sinn, eng Bekanntschaft oder Frënn a Bekannte vu Frënn. Jee nodeems wat de Kontext ass vun deem Kenneléieren, beaflosst dat natierlech wéi d'Kommunikatioun leeft a wat d'Intentioune sinn. Déi eegen Intentioune fir de sexuelle Kontakt sollt een op jidde Fall schonn sech bewosst sinn a beschwätze bevir ee matenee Sex huet, also zum Beispill ob een just e schéinen Owend wëll hunn oder ob een sech eppes wëll mateneen opbauen. Jee no Kontext verännert sech also och e bëssen den How-to. Mee ech hunn iech trotzdem emol puer allgemeng hëllefräich Saache fir Sex mat enger neier Persoun gesammelt. Tipps fir Sex mat enger neier Persoun. Ech hunn et schonn e bëssen ugedeit, dat wichtegst ass Kommunikatioun. Hei kënnt da zum Beispill och zousätzlech den How-to Schwätze beim Sex oder How-to Schwätzen iwwer Sex lauschteren. Et ass op jidde Fall wichteg, virum Sex mateneen Ofmaachungen ze treffen an iwwer bestëmmte Saachen ze schwätzen. Zum Beispill, wéi ee verhüte wëll, mee och, wat ee beim Sex gären huet a virun allem, wat net. Ausserdeem kann een driwwer schwätzen, wéi ee kann Stopp soen an a wéi engem Moment Stopp heescht, dass de Sex eriwwer ass, an a wéi engem et just heescht Stopp zu deem, wat grad geschitt. Falls et sollt déi éischte Kéier sinn, datt ee sech gesäit, zum Beispill fir Casual Sex, kann een och Saache wéi Covid Safety beschwätzen. Falls ee sech schonn méi laang kennt a mateneen Zäit verbruecht huet, da kann et och hëllefen an net sexuelle Situatiounen op Saachen ze kucken, déi a sexuelle Situatiounen opkommen oder wichteg sinn, wéi zum Beispill Grenze setzen a wouer huelen, souwuel déi eegen, wéi och déi vun där anerer Persoun. Beispillsweis beim zesumme kachen oder wann een zesummen an de Kino geet. Do kënnt et jo ëmmer erëm zu Ausverhandlungen iwwert déi eege Bedürfnisser, dat wat ee wëll, dat wat déi aner Persoun wëll an net wëll a wéi een elo wëll weidermaachen. Komme mer elo zu beim Sex. Hei sinn Tipps, sech op jidde Fall Zäit ze loossen. Ausserdeem sollt een dofir suergen, datt ee matkritt wéi et der anerer Persoun geet, also zum Beispill keng haart Musek unhunn. Hëllefräich ass, dacks nozefroen, ob dat, wat ee mécht, der anerer Persoun gefält. Och vill Akontakt halen an op d'Kierpersprooch kucken ass wichteg. Genau esou wichteg wéi dat Verbaalt. Zéckt net ze soen, maach weider esou oder maach dat léiwer anescht oder esou an esou. Eventuell kann ee souguer froen, ob d'Persoun Loscht huet, engem ze weisen, wéi si et am léifste mécht oder wéi si dacks masturbéiert. Ausserdeem sollt een net onbedéngt orgasmusorientéiert un d'Saach erugoen. Zousätzlech ass et gutt, éierlech mat sech selwer a mat där anerer Persoun ze sinn. Et sollt ee keng Saache maachen, wou een d'Gefill huet, dass déi elo erwënscht sinn oder Deel vun der Performance oder well ee mengt, dass déi aner Persoun sech dat erwaart. Generell sinn ze vill Erwaardungen am Ufank hunn keng gutt Idee, well et kennt een sech jo nach net an et weess een net wéi déi aner Persoun ass a wat se gären huet. Zum Beispill sollt een sech net onbedingt erwaarden, dass et zu Penetratioun kënnt. Am allerwichtegsten ass, net dovunner ausgoen, datt alles esou ass wéi bei enger anerer Persoun bei där een dru gewinnt ass oder war mat hir Sex ze hunn. Nom Sex Nom Sex kann een och nach en Nogespréich hunn an driwwer schwätzen, wéi et engem geet, wat engem gutt gefall huet, wat net esou oder wat een nach brauch. Falls ee virhuet, sech zum Beispill an engem casual Setting nach eng Kéier erëmzegesinn, kann ee vläicht scho plangen, wat ee soss nach esou kéint maachen. Oder et kann een et einfach mol sacke loossen a kucken, wéi et sech an e puer Deeg ufillt a wat een da wëll. Op jidde Fall ass et gutt, net dovunner auszegoen, datt wann een elo eng Kéier Sex hätt, datt dat erëm oder erëm genau esou passéiert. Egal ob am Kontext vun Online-Dating, an enger Frëndschaft oder mat enger Persoun, an déi ee verléift ass.